Ee, boammaaruri ke gore go ntse yalo go fetse go berekile sone go mo kgotla kgotlhanong ya ka le ene ke a tsela gore mo gongwe go raya gore ke mo ekeditse go se dirisa mo go ene mme se ka maikaelelo. Malobanyana ha, baagi ba porofense e ya Bokone Bophirima, bogolo jang ba tikologo e ya Mahikeng, ba kile ba gamarisiwa le go tshusiwa ke dipolao tse di masisi tse di kileng tsa aparela kgaolo e. Mme go ya ka bone baagi ba ga e se go ikela boya batho mo go utlwisang botlhoko, tota botlhoko ba re bo tlisiwa ke mokgwa o dipolao tseo di diragalang ka teng. Le ha dipotso gore ke eng se se bakang dipolao tse e le tse di thibang letsatsi mme di tlhoka dikarabo. Bontlhangwe jwa dikarabo tseo ke jo. Ee, maikutlo a ka ga jaana ke gore ke botlhoko thata ka gore ke tshwabileng ke go eta molomo gore lelapa le le ntlentle yana nna le mogatsaake o ne re ratana thata yana ke itse gore ka dingwaga di le lesome le borobedi santsane re ipoleletse gore re a go fetsa botshelo ba rona mmogo bo go felela go le jaana. Mo puisanong e e kgethegileng le ba a utlwile dikgang, mmelaelwa mo polaong ya ga Masego Mosweu e leng mogatse Moses Mosweu o kgwa ka tlhaa ka sebele sa gagwe gore tota tota ka letsatsi leo matsapa di ne di a tsaya kae. ka tsatsi la bofelo go tlhoka nko go dupelela nka be ntse ke ne ka amogela gore a tsamaye re sa utlwane ka nna tota ne re dumalane gore wa gae ke mo release-a for six days to go home and relax with the children le mmangwana wa gage so yanong kgang e simologa fela ha ne ke ke leka go botsa mogatsa ke gore mogatsake o tsamaya leng o boa leng ka mokgwa o ne a nkaraba ka teng already so seo ne se mo dirisa ke ne ke lemoga mare nna already ne se ke amogetse gore ke a itse gore mogatsake ga itire ke tshwanetse ke mo simege ke mo tshegetse mo situation a fetang mo go yone ka gore motho o dirilwe jalo ke batho jaanong ga ke ne ke mmotsa le gore o tsamaya leng le boa leng le bana o nkarabile ka gore ga ke itse o seka mpotsa potso eo ya be nna gone mo ne ka re dilo di a senyega teng tla re ke re ao mogatsa ke ka re ke botsa sentle le ya ka rre wa lapa gore o tsamaya le gore le batho ba ko gae ba mpotsa gore o ile gae le wa go boa le ke kgone go ba araba a ba a nthare o seka mpotsa potso eo potso ya bobedi e ke mmoditseng ke gore lala jaanong nna ke tle go le tlhola leng ko gae ko le ileng gone ko go bo mmangwane ke tle go le tlhola leng mogatsake o nkarabile ka gore wa tshwanetse o tle go re tlhola kante. a kry-e o ka nna a araba ba ba founa hela utlwa gore re siame or o ra o tla go tlhola bana ke ge ke makatha a re mogatsa ke a o re yanong o raya gore or ke tla go tlhola bana or a ke re nna ke tla ke tla go le tlhola lotlhe. Mosweu ka ya ha a ne a lemositswe pele ke batho ba bosigo gore go dirile gore ene Masego ha a mo sheba a be a tlelwa ke letlhoo le le rothisang keledi. go e diragaletse fela ka ntlha ya ke batla go e tlhagisa gore la re le batho ba ba zelwane re dumela mo moreneng ya ka le itse gore ke moruti mme nna ke batla go e tlhalosela gore boloi bo teng ba gaetsho mogatsa ke ke discover le mo ba profeteng ba bantsi ba kgale ke bolelelwa gore ke na le dira tse dintsi thata ba ba jala setsang botshelo bo monate bo re botshelang yanong ke lole thata le selo seo gore ke se kgone ke leka go sireletsa lenyalo la ka le mogatsake jaanong mme ntho e ne ke e lemoga ke gore mogatsake le ka mokgwa o diphitlhelelo tsa baporofeta ba ne ke ba ntse ke kopane le bone ne ke itlheletse gore o tsentswe seo sengwe ke mongwe yo o mo o mo o irang gore ha mmona yana a dumele sengwe le sengwe se a se buang dilo tsa teng a di tsaya ko bo Malawi bo Lesotho yanong ke tsone tse di di mo tsene di mo tlhakatlhakanya di mo tsenya hatred e ntsi thata most of the time she spoke to me ya re ga ke go shebana ke tlholwa ke anger le bagolo ba kileng ra tsenya di-meeting le bone le buti wa gagwe le bagolo ba ko gae ba itse kgang eo ya gore ba kile ba. ba mmona le ga a ne a tlhalosa eng ka e nang le one kgatlhanong le nna. Gape, mo go ba mosweu a kopaneng le bone pele, a re go na le ba ba mo lemositseng gore go tee mongwe, wa boraro, magareng ga kgolagano ya gagwe le masego. maikaelelo a ka hela e ne e le hela kgang ya gore re kgaogane monate ke mo release ya ka re dikobo tsa bana ne setse di pakilwe mo koloing le ene ebile re pakile diaparo tsa gagwe tsotlhe dilo tsotlhe di pakilwe e le gore ba tsamaya e le gore ke go sunana hela bye bye mogatsa ke tsamaya leng ke boa leng and then re tseye founu la founu le mmangwane mola mmangwane ke bao ba tla ba tla boa leng so ka ntlha ya anger e ne e le mogare ga mogatsake dilo tsotlhe di a change direction so Ke dumela mogatsake o ne a sa itire e ne le boloi bo bo mo tseneng because that person go na le ba profeta ba ba ka nnang bararo ba ke discover-ile mo go one ha ne ke le ka go check-a kwa le kwa ke batla ga mogatsake thuso ba ne ba tlhalosa gore go le lengwe le le tseneng mo botshelong jwa gagwe mme hela motho o ga e se gore wa mo rata o lebeletse ela go jalesa ditswelelopele ya rona le ene mme yanong o mo direla ka ditlhare tsa bo malawi bo lesotho gore a kgone go mo tsaya mme e tla re a sena mo dirisa dilo tsa bo di divorce o tse bo eng gotlhele a ka nna bo a mo phuaganya gape a mo dira dilo tse di maswe maswe so gona ne ke le ka um gore ke protected that thing that's why ne ke tsamaya ke feleletsa ke kopa le dithuso le mo baporofeteng mme hela ko bokhutlhong ke raya gore we didn't plan this, we didn't see it coming gone mme la go eletsa go diragetse yana sa bofelo ke gore ke gomotswa ke gore ke lekile go taboga ke batla dithuso for mogatsa ke gore a siame ne ke lemoga gore go unfair gore motho a loilwe kgotsa tsengwe tse seo sengwe se se mo fetola motho e seng ene a se bola go lwantsha ire o bo mo tlogela lo le wena o mo rona go siame a re tlhalane tsamaya gore a re le wena o ntse o sa morati Go ya ka Mosweu Masego yo e leng ene a simolotseng kgarooruu ya letsatsi leo ya ba ya nna ene Masego a tlileng ka sebetsa se se dirisitsweng mo thulanong ya bone, ene Mosweu a re o ne a lemoga ha ka nako eo botshelo jwa gagwe bo le mo kotsing. E be nna gore a re e bona nna ke na nako a ba ke ntsha mo tseleng ya gagare o bula kgoro ka bodipa ba kry-a ke tsoba ba re okay wa ntswalela wa ntswalela yaanong ke be ke ba ke re e se gore ke ya go tswalela a ba simolola a tswa a bontsha a tenegile thata ba tsamaya a go tsa sone sebetsa se ke ne ke utlwa mo dira gantsi ke utlwa go buiwa go teng nna ke mmeditse ka sebetsa a ba go tsaya sone sebetsa seo yaanong morago go tsaya sebetsa seo ya nna nna gore nna jaanong ga a tla ke lemoga gore tota tlhole e le ene jaanong motho o ko godimo thata mo e leng gore o ikeletse tene go a ga gage jaanong ke go ntlhagisa kotsi jaanong ke se phamola re lwanelela sebetsa se jaanong e nna gore ka two minutes two minutes ke mo tlhakatlhakano yotlhe e iragileng teng ra eletsa e le gore go diragetse se se diragetseng. Moshweu a re dibetsa tse go buiwang ka tsone go nna teng ga tsone gaufi le bone ka nako eo ke ka gore e ne e se kgale di ne di dirisediwa go dira dipaakanyo mo ntlong ya bone. Mme nka go kaela gore a gona boammaaruri bo ntseng yalo ba screwdriver. Screwdriver se ne se le teng gone mo kamoreng mo ke le tsone digamore tseo di ne dithulusi di atle di ne le mo bathroom di kgona go nna teng ga ba nna mathaka ba etsa gore di-ceiling ba ireng yaka ke motho ke nna ntse ke re ditlhabololo mo tlong nako le nako. so nako eo ne se gale ne re tsa go ira tlhabololo ya TV stand mo kamoring so babereki ba ba neng ba tlogotse dilo tse ka go go ra gore mme ha kolo makoro le something o di bone ne mo di leng teng mo go ra re ka go lantha okay wa ntswa wa ntswalela wa ntswalela a ba tsamaya go setsa go ra gore nang tsa se bone fo se leng teng mare nka go kaela gore eh screw driver se se la ne se le gone ne dilo tse di diriswa ke batho ba ne ba dira bo di TV stand eh le tswe di ha mo re tswa ne ba di adimile mme hela ga gona sepe sa tsone se se kileng sa bereka ntle le hela yone ha morena a tswa go etsa eo ga gona sepe se sengwe gape se kileng sa bereka eo ke tlabe ke bua maaka Moses Mosweu o boleletse ba a utlwile dikgang molaetsa o a reng o botlhokwa ebile o eletsa gore ekete o ka goroga ko ditsebeng tsa ba e leng masika a gagwe. so ene ke kopa maitshwarelo thata mo barang boile ke batla go bela nnete la kere ngwana lona go bua nnete ene ke morata ene ke seke ka reke morata ke santse ke morata le gone yanong ka gore a ke kgone go tshela le ko ntle ga gagwe nna le ene o ya di-twins la a itse mme ntho e nka le tshepisang yone ke gore ke ne ke rata mogatsake ebile ke a morata le no yana ke santse ke lora gore ne ka re ka reng ka thanya nna gore ke toroela so seo Mosweu o boela gape kwa kgotlatshekelo mo bekeng e e tlang e le ga go solofetswe gore babueledi ba gagwe ba tla naya lekgotla kopo ya gagwe ya beile.